Bir subhanallah diýip bilýäň. Hut Kuranda bar, Wal mustagfirine bil ashar. Silällik wagtda istagfirullah aýtýan hak pir adamlaň işidir. Allaň dosty öwliýalaň işidir. Silällik wagt diýdigi näme? Daň atmaka. Azan çekilmeden ýarym saat, bir saat, iki sagat önçe. Gijäni üç-dört böleňde ahyrky bölegi. Şu ýylam sagat jedid sagatdan sagat iki ýarym üçiň döwrügi. Ohom, telällik wagt-a şo. Nadir Ulukhan bereket. Bir däret kyldy iki rekat namaz oky, tähetjüt namazy diýerleri bolýa. Ýylan kaýa okymaýassämi? Mübärek aý, nagat bereketli-aý adam, daňdan iki sagat önçäk oýa bolup durýaň. Bihterin, Magtymguly şan aýdýa, Säher wagty gafyl bolmaň ýarallar. Säher wagty, selärlik wagty-ha. Gafyl bolmaň, ýaralylar! Hak dergasy açylar, çagdyr bu çaglar. Behterinn wagtdyr şu wagtlar diýdigi-ha. Säher wagty, gafyl bolmaň, ýaralylar! Aý, waý, bar bir zat, onuň-munuň gyýbatyna diýip, daňyň ataramy omuga? Hak dergasy açylar, çagdyr bu çaglar. Rahmata duş geldi bu wagt ereller, Hak nury seçiler, çagdyr biçarlar. Tamam pirler pir bolupdyr, selällik wagt pir bolupdyrlar. Tamam adamlar Hudaýyň dosty bolupdyr, selällik wagt Hudaýyň dosty bolupdyrlar. Hulasa şu selällige turmaýaňmy? Tä daň atýança, azandan ýigrimi dagy ýarym sagat önçä geçeli. Hudaý bilen bendäň arasynda bir perde ýok diýer-de. Şodur syfat, nur bar-da arada. Özüň hesabyny çek-de. Pakat perişde bolup otyň, ýöne adam suratynda-da. Gadyryny bileýin. Hop, Ahunjan, men ertir edara gitmeli işim bar, Karment ýa belli bir kiçijek ýerim bar, men silälik tursam gyn bolýa. How dykgat edeýliň. Silälik Hak Resulullahyň sünneti. Pygamberimiz silälik turýarmyş we aýdýarmyş, silälik turanlara Allah Taala rahmatyny dökýär, perişdeli dagda doga et diýýär silälik turýanlara. Hudaý ýaşlary rahmatyňa sal diýip. Gowy wagt dawa. Emma ertir bir işiň bar, mesulyýetiň bar. Oham sen agşam tarawadan soň telälligiňi iýip ýatsaň, ertir namaza çeli ertir işiň gaýymrak, gowrak bitirip biljek. Ýogsa uka gatyşygly işiň bitirip bilmeýjek bolsaň, onda ulamalar aýtýar, iýip ýatsaň bolar, seň arazaňa zerer bermeýär. Bir adam telälik turmasa, tarawadan soňra Selälligini ýakana ýatsa, arazasy kamyl, ýöne ol okan bereketden galýar. Emme, men ertir işim bar, zaruratym bar, şejere ýagdaýlam bar diýip ýatsa, inşallah, oňa sünneti terk boldy diýip bolmaz. Ine, gysgajyk selällik barada boldy. Selälligini iýipdir, azan çekilýänçä. Azan çekilýänçä iýmeli däldir. Azanlaýanyň daňdan on bäş, ýigrimi daga soňra çekilýär. Selällik daňdan bäş-on daga öwünçäk sowulşýar. Azan bilen selälligiň arasy bärsi ýigrimi daga ýarym saatda bolýandyr. Olar ol gürrüňler kän aýdyldy ozal-la, Ahunjallada mydam aýdýandyr. Azan çekilýänçä iýip dursa, şu gün biri sorapdy. Men ahyrky Lokmamy suwumy içemde bir ýerde azan çekildi diýdi. Bu näme diýmek? Ol sopany iýipdir-dä ol adam, selälik-dä bolýar ki. Oňandan çyn oň arazasy-da bolmaýar. Hol näme et, nämä güýmenmeli? Estagfirullah aýtmaly. Kamat diýençä-de, awwala azançyla, ymamla, Jemagat bilen maslahatlaşmaly, daň atanda on daga, on bäş daga geçirip, azan çekip, derrew kamat diýämaly. Fika hanafide gijeňräk okymak gowy, oňa gürrüň ýok. Ýöne jemagat kän geljek bolsa basym okymak gowy. Azan çek akana kamat diýäň, ol okan jemagat ajap-da, elhamdülillah hemme ýerde-de okulýar şejirek. Tarawa namazy ýanak bolup ertir namazada jemata şerket etýärler. Berekella. Pakat şo muga bir sure bar ady näme? Wal fajr. Daň menen ant içýän diýýär Hudaý Taala. Wal fajr. Daň menen ant içýän diýýär. O muga da gürrüň etmeli wagt ýa rahym. Tesbiň sanamaly, subhanallaň sanamaly, estagfurlaň sanamaly. Ýa Kurany Kerim oky bir sähfe, iki sähfe, ýarym para, bir para. Näme etjek? Gürrüňdir süýji, samança ýok güýji diýýär köneler. Näme hyçy-pyçy gürrüň edip ýörüp näme etjek? O-da behterin rahmat nury dökülip duran wagtynda. Oham, namaz okyp bolduň-da, namazdan soň ýatmak günä däldir. Ertir namazdan soň ýatmasaň gowy, ýatanyň bilen günäkär diýip bolmaýar. Ýatmasaň gowy gün dogýança, ýatanyň bilen günäkär diýip bolmaýada. Emma indi gündize geldik. Eý jemaatla, namaz okyýaňda Allahu ekber, tä salam berýänçäň özüniň bir barnamasy bar, rükü etmeli, sežde etmeli, ettehiýaty okymaly, o hem namazyň içinde iýmeli däl, içmeli däl, gülmeli däl, döwregini gözlemeli däl, namazyň şeýdire barnamasy bar dälmi? Hawa, Arazany goý, gel haja. Hajdan çürim näme? Oňda özüniň bir barnamasy bar. Niýet etýäň, yhram baglaýaň. Tä haj işi bitirýänçäň özüniň gürrüňleri bar. Saçyňy syryp bolmaýar, näme edip bolmaýar, egin-baş geýip bolmaýar. Bir towar hajyň-da özüniň gürrüňleri bar däm, hawa? Araza tutmaň-da şo jüre gürrüňi bar. Sen seläli geýipsiň. Niýet etdiň dämi? Indi tä gün ýaşýança mäkäm dur. Men agzym arada. Biri näme şoň, biri pygambarymyz aýdýar. Her kim siz bilen agzyňyz arada bolup, mal, bir zat, dawalaşjak bolsa, Felýekul inni saim, Menä agzym arada dost, men dawalaşjak ýa diýiň. Pygambarymyz aýdýar şin, Felýekul inni saim, Menä agzym arada diýip aýda diýipdir. Sen namaz okyp dukaň, biri seň ýanyňa gelip sögüşse näme edersiň? Namazyňy pozup jogabyny aýdarsyňmy? Ýok. Namazyňy okaýarsyň, salam berersiň, oham gürrüňini aýdarsyňda, arazada-da şeýtmeli. Men-ä diýmeli, agzym araza mal dawalaşjak däl diýmeli. Pygamberimiz şu ýoly öwretýärdi. Hop, girdiň-dä indi bazara. Owalka aýtmaly kesiň. Be, bi millet araza tutmaýan ýanak, zenanly öňki-öňki hejaba raýat edene we adamly araza tutmaýan ýanak öňki-öňki şikefe aýtmaly däl-la. Şikesi aýtmaly däl. Sen özüň özüňe gaýym bol. Şu öýüňden ugraýaňda bilýäň bir towar zenanly gezip-ä hijaby-da ýok, seň imanyňy, seň pikriňi, seň ybadatyňdaky lezzetiňi aýyrjak bolup kesip bälle dämi? Şu öýüňden ugraňda meň agzym arazadyr haşy diýip özüňe habardar ber degip. Namazda duran ýanak, haja barýan ýanak. Niýet etdiň damy sen arazadan çyrym. Namahrem gözläp men arazamy bozamaýyn diýip.

Bismillah, Elhamdülillah, Subhanallah, Estagfirullah, şu Hudaýy zikr et degit, seň daşyňda gala bardyr, şeýtan seni gabap bilmez diýip aýtýar. Hak Resulullahyň berýän dersi bize. Şu bärden barýarkaň Hudaýy zikr et degit. Hiç allanmarsyň. Gözüň namähreme düşäni bilen sen habardardyrsyň. Hiç allanmaň. Emma öýüňden gitişiňden Allany zikir etmeseň, bir namehram gözüň düşer hamana-da, ýa bir gybat edersiň, bilmänşik bolarsyň. Şuny ýadyňdan çykarma, günä diýýänler günä çekýändir. Ýagny, bir günä etseň, indiki günä etmek aňsatdyr. Oňa soňra ýene günä etmek aňsatdyr, ýene günä etmek aňsatdyr, o günüň şo durşy günä bolar. Emma sen turandan öýüňden ugraňda Allany zikr edip ugrasaň, sogap diýeniň sogap çekýändir. Soňralarynda-da sogap etmek aňsatdyr, günäni äpbermek-de aňsatdyr. Ulukan bir açardyr, gadryny bil bi aýdylýan gürrüň. Tekrar edeýin. Günä edeňden soňram indiki günäleri etmek aňsatdyr. Emma sogap iş etip gitseň, soňralaryna sogap iş etmek-de aňsatdyr, günäni äpbermek-de aňsatdyr. Ondan üçin hem öýüňden ugraňda, döwrüňi gözläp adamlar näjere araza tutanmy men tutmadyk parh etdim-aý diýip, ony pikriňe alma. Özüňe aýt, men araza tutdum, parh ederin, men bir mäkäm musulmandyryn diýip ugra. Özüňden çirim we men naýdýän özümden çirim. Ynha, hak musulmanyň bolmaly ýagdaýy şe. Eliňe tesbih almak, al eliňe tesbini. Tamam ewliýaly, ulamaly tesbi alýamyşdyk eline. Ryýakarçylyk dädir, halka-da ulgy bolarsyň. Maşyn işleýän-de bolsaň, defterde-de bolsaň, kasyp-da bolsaň, karger-de bolsaň, Eliňde tesbihi bolsun, ýa bir jözbe Kurany Kerimler bolsun, okyda dur işiňden boş wagtyňda. Işiňe gitdiňmi diliň bilen tesbih aýtda dur. Nahat bereket, nahat halkdan üçinem gowy ulgu, oňa ryýa diýilýän däldir, oňa merdi amal diýilýändir. Ryýa diýdirip şeýtan sizi amaldan goýamasyn. Galat eder şeýtan musulmanlary amaldan goýar. Ahyrky gürrüň şu barada. Gündizlikde, agşamlykda, Eý, jemagat! Ymam Agzam, Ymam Mälik, Ymam Şafygy, Ymam Ahmad ibn Hambal, kim şula? Dört mezhebiň başdaklary-da Remezan aýy gelende derslerini tätil edip, fakat Kuran okaýarmyşdyklar. Fakat Kuran okaýarmyşdyklar. Ahun ahun bilen oturyşýarmyşdyklerdä, hatda Ymam Agzam kädi biri bilen oturyşýarmyşdyk, ýassydan soň, daň atanda turýarmyşdyk. Allahu ekber diýip ertir azan çekilende metjide girýärmişdikle, arazadan başga wagta. Emma mübärek Ramazan aýy gelende fakat Kuran okyýarmyşdyklerdä. Gije gündiz fakat Kuran okyýarmyşdyk. Gije gündiz fakat Kuran okyýarmyşdyk. Geldik indi ikindiň döwregine. Suwsuzlyk, kynçylyk, Öwrenişmänsiň, üç-dört gün geçýänçä eliňe-aýagyňa suw akydasyn gelýär ýa üstüňden bir suw guýasyn gelýär. Arazaňa zerer berýän däldir. Agzyň açylýan däldir. Sowuk suw el-aýagyňa guýanyň bilen ýa üstüňden suw akydanyň bilen. Şaýat etmeseň gowy diýsin ahunjalla. Emma agzyň açylýan däldir. Emma indi gün ýaşyp barýar. Üýşüpdiň, nämäni gözleşipdiň? Allaň nuruny gözleşipdiň. Allahtagalaň nury näme o-da? Eý, musulmanlar, Hak Resulullah näme diýýär? Lis-saim farhatani, farhatun inde fitrih we farhatun inde liqa'i Rabbih. Hadysun sahyh. Musulman adam araza tutsa, iki hoşlugy bardyr. Biri agzaçarda diýýär. Arada tutmaýan adamma keýfine ha o öz ýerinde uzurly meriziň gürrüňi däl ony aýan aýtyp geçdik. Keýfine arada tutmaýan adamma iýen bolýandyr içen bolýandyr märekäň arasynda ýa öýünde hili ýolanşaň aýynda aý näme aç gezip bir zat diýip şol adamyň özi he görä gowy bilýändir şu iýip içgisinden lezzet alynmaýanlygyny. Siz musulmanlygy ara tutýaňyz, he görä gowy bilýänsiňiz agzaçarda üstüňize nur dökülýänligini. Nagat agzaçarda gowuçylyk bolýa, nagat adamyň öýi, gursagy nurdan doly bolýa, nagat bir günenmänçlik bolýa, ol Hudaý nur dökýä, Guwty asliýe beşer nuri hudaast Guty heýwany merura nasa zat. Esl ynsanyň enerjisi Allaň nurudyr. Adama bir hoşluk gelýändir agzaçalykda we selällikde. Agzaçalykda. Hatda şomuga gowy bilýänsiňiz. Gündiz adam açykýa agzaçarda bir tor zat iýjek ýalydyr. Işdäsi zada tutugyldyr şomuga. Leb hoş-a ýogsa. Şu güllem ajygaňda nagat nahar kän iýýäň. Ýogsa şu güllem-de howa gyzgyn ahym. Emme Remezan aýy gelýä, açar wagt gelýä sen bir tor nahar iýjek ýalyla, üstüň diýip, gursagyň diýip, içiň diýip nurdan dolýa, adamyň işdäsi kemdir. Ol Hudaýdan bir kömek. Eger şo kömek Hudaýdan bolmasa, adamla ajygyp başyny medesi ýaryljakda musulmanlaň. Emme Allah Taala nur ýagdyrýa, ol agzaçar wagtynda bir hurma iýýä, suwja içýä, çaýja içýä, gaýgysyz tarabasynda okyp duhamana.

Habradan turup ugrarlarynda arada tutan adamlar şonda-da begenjekli-dä. Biz-ä arada tutandyrys diýip, Hudaýa gaşyn asgyryşyp, asgyryşyp habradan çykyp ugrarlarynda şonda-da hoş bolarlar diýipdir. Biri kyýamatda, biri-de agzaçarda musulman arada tutanda ulkan hoşlugy bardyr diýipdir pygamberimiz. Ýene inşallah on iki-on üç dagyga wagtym bar tamam edäýli bu gürrüňleri.